Inkredibbli, eh, dal-virus kif affettwa. Imma fl-istess ħin, ara, veru burraxka kbira, nitolbu 'l Alla neħilsu minnha kemm jista' jkun malajr u b'wiċċ il-ġid, imma tara wkoll tant stejjer ta' ġenerożità eċċezzjonali. Per eżempju, tant nies qed jagħtu l-ikel, iqassmu l-ikel, Peppi, ġifieri straordinarja. Jien kont qed inkellem ftit il-tal-Caritas biex nara ftit fejn qegħdin, qed iqassmu l-ikel lil 320 familja kull jum. Jiġifieri grupp ta' żgħażagħ jiġbru l-ikel u jqassmuh, jqassmuh fil-familji. Tajjeb ngħidlek illi fi programm li ġej se niltaqgħu mal-Caritas u anke mal-Eċċellenza tagħha Mary Louise Coleiro Preca illi flimkien se nipprovaw nagħmlu ġabra tal-ikel. Iva, u għawnek mhux aħna biss, tara pereżempju l-Italja introduċew dis-sistema li dak li jkun iħalli basket tal-plastik bl-ikel għal min għandu bżonn. Napli vvintaw xi ħaġa antika, reġgħu sabuha li jħallu artalla bħalma nagħmlu aħna l-antiki kienu. Tiddendel minn dendel, eżatt. U jekk inti għandek iżżejjed poġġi fih, jekk għandek bżonn tieħu. Ekku. Jiġifieri mhux biss tieħu, imma min għandu jista' jpoġġi. Jiġifieri din din il dan li qed ngħaddu minnu veru huwa qed iġib ħafna affarijiet skomdi, mhux hekk, niċċaħħdu minn ħafna affarijiet għeżież, imma qed juri wkoll qalb straordinarjament kbira ta' ħafna nies, ta' ħafna nies. Il-Knisja, xi kultant ikollna kritika, ġifieri jgħidu huma l-Knisja u dak id-deheb u dak, kif qed tgħin, kif qed tgħin? Le, jiena fil-fatt kontinwament qiegħed f'kuntatt ma' dawn iċ-ċentri li għandna ta' għajnuna. Ovvjament irridu nirrispondu għas-sitwazzjonijiet attwali. Pereżempju l-kappillani veru mhux qed jagħmlu l-quddies imma għandna kappillani, li qed jorganizzaw it-tqassim tal-ikel fejn hemm bżonn. Kien hawn il-Ministru Barqa u Owen Bonnici u qalilna fuqha din l-istorja. Qed jaraw ftit anke min għandu bżonn għajnuna partikolari. Aħna għandna nies li kienu sejrin tajjeb għall-grazzja t'Alla, imma issa waqgħu f'sitwazzjoni ta' diffikultà kbira. Jiġifieri mingħajr ħadd ma seta' jippjana, mingħajr ħadd ma seta' jistenna, huwa l-mument ta' solidarjetà kbira. Aħna isset naħsbu ftit biex inkunu ta' għajnuna anke għal min m'għandux saqaf fuq rasu 'l quddiem u kont qed nitkellem anke ma' Monsiur Charles Coldina llejla stess biex nippruvaw nagħtu disponibilità ta' spazji li għandna. Ovvjament ikollna bżonn l-Istat imbagħad jieħu ħsieb is-security imma inti ma tistax tħalli n-nies. Intom qed tgħidu se taqbdu affarijiet li għandkom intom. Iva, pereżempju swali ta' parroċċi. Bħalissa ma nistgħux inlaqqgħu n-nies fihom, imma jekk hemm xi ħadd li qed jorqod barra, nistgħu nagħtuh almenu l-kelma. Hemm nies jorqdu barra, Mons. Mhux għalhekk. Nies jaħsbu li mhux. Mhux barra biss, imma jiġifieri fl-istess ħin aħna rridu, imma fl-istess ħin, żewġ affarijiet importanti, hemm bżonn li aħna jkollhom l-iscreening dawn. Għax jien ma rridx inġib il-periklu fost il-komunitajiet, ma rridx. Waqas li stat ma jridha dik. Jkun hemm screening u jkun hemm security. Issa dik il-ħaġa jrid jgħinha u persważ li jgħinha ta' jgħinha l-istat għaliex aħna hemm bżonn issa niġbdu ħabel wieħed. Ħabel wieħed. U tajjeb ngħidu ġifieri fil-verità meta ngħidu li għandna din qed jgħidulna ibqgħu d-dar. Hawn min m'għandux dar. Hawn min jorqos f'karozza, pereżempju, biex billi ngħidu, ġifieri mhux, u kif qed tgħid tagħmlu tajjeb intom, anke l-Gvern għandu xi skemi li huma tajbin ukoll. Le għandu, fil-fatt aħna qegħdin, jew l-Gvern ovvjament qed jaħseb huwa l, biex ngħidu hekk, l-ewwel, biex ngħidu hekk, mover f'dal-ħaġa, imma aħna ukoll lesti,